Yo, nɔvi lɔlɔwo, mi do gbe na me sia me va gbe nke ƒe ya ƒa la dzi ŋkɔ nye nye ɖem ne nya me yene va mɔ dzi. Dze agbagba na subscribe ne subscribe vɔ like ma na ma video kple ame nɔvi akpa ma ele veve ɖe video yi ne le kpɔkpɔ fifi la eya nye be ame ɖe va fi ame ɖe le ha nyi ale be wova fi eha ok eha efia be eha la ele dzro ya wova fi ya nye ma wotrɔ wo Eta, eta ƒete wo, eta ƒete trɔ zu ehata. Ɛɛ, mí me di be eya tɔgbi ne edzɔ ɖe ame ɖeke dzi o ta wãwã si ɖia, mí a kɔ va mɔ dzi kple susu be, ɛɛ, ame sia ame na nɔ wãwã si ɖi wo kpɔ. Ahan. Egbe nui me be ma kɔ fia wɔ eya nye be, me le azɔlizɔ, wo tsi afɔ le asiwɛ nɛ le yi le gbɔgbɔ. Le luɔ me,

Aha, ekema makpɔ five dollar ɖe. Egɔme nye be mele afɔ zɔ xoxo. Ne mazɔ afɔ ya makpɔ one cedi le eme ɖe tse eta nyemawɔe o. Eya ta mele ewɔ, eya ta mema kɔ fia wò le mɔ dzi. Ega ya ƒete naxɔe kple PayPal. Eya ta mele PayPal ƒe nya gblɔ. Woaxɔe kple nuka? PayPal. E, mage ɖe eme mafia wò enu yi gblɔ mele le nu ya dzi. Ne ekpɔ.

Mèle xɔ wluiwlui si gbe ne mèyi ɖe dzia o, ega yi wo mele xɔxɔ ema. Aha, mèdze egɔme kple nu ka? Ten dollar ya mekɔ dze egɔme. Ten dollar eya mekɔ dze egɔme. Point yawo ɖe one one dollar wonye. Ne mege ɖe six dollar yi me xɔ fifi la la, magblɔ be eh, kɔsiɖa ɣleti ɖeka ƒe azɔlizɔzɔ ema, eƒe fe ema woxe nam. Ta mage ɖe nyiwo eh, Enu ya me exchange me ne makpɔe ɖa be six dollar ma six dollar ma ɖe ne ne wɔ ewɔ forty cedis. Nye ma nye mekpɔ wɔ susu be made wo egɔme nye be mele afɔ azɔli azɔ xoxo. Medze ga yawo dzɔdzɔ kple ten dollar. Efia be dollar woamewo ya mekɔ dze zɔzɔ. Mage ɖe azɔlia me zɔ ne mafia wɔe. Gbãtɔ yi le dzi eme le fidie me me zɔ eya ƒe fewo xe nam me ma. Eve evelia nye ya nye tɔ me le yiyi. Etɔlia nye ya eye enelia nye ya. Eya ɖe eku ya ta me te ŋu le etɔlia wɔ. Ne me be ma yi me ɖe ma fia wɔ be e aleke wò aƒe me dze gɔme me dze azɔlia wo zɔzɔ. Ahan. Gbã PayPal ya me ʋu. ya me kɔ nyewo card kɔ verify nyewo PayPal account yi. Ya ten dollar yi le eme ɖe. Ya me kɔ bet kple platform ya. Egɔme nye be platform ya ɖe. E, wa xefe wohiã ame ame ame yiwo azɔ. Ne kpɔ teƒea la, ame yiwo nye kpli mi le zɔzɔ la, amewo le France, amewo le UK. Xexea me ƒe akpa sia akpa kple ele ate ŋu join anɔ afɔ zɔ. Woanɔ afɔ, woafɔ hlẽ. Ahan sigbe mele zɔzɔɛ ma mezɔ kɔ wɔ exercise ye evelia mega zɔ le dɔ me tse ahan ne ele akra gbɔ mele yi gbɔgbɔ eya enyo na suku viwo kura tse ameyiwo le legon ameyiwo le university tertiary yiwo ava nɔ zɔzɔ le campus up and down mawɔe

Xo ɖe fifte dɔla, eɖe fɔte dɔla ya megakɔ ƒo, megakɔ de me gadi gem bubu. Ekpɔe ɖa ɖe matrɔ yi ɖe nyewo gemawo me. Ya megakɔ ge ɖe gem bubu me yi va wɔ be mele gem eve zɔ. Ekpɔe ɖa ɖe evelia zɔ. yi va wɔe be nu ka medzɔe kaka tso ten dollar ma medzɔe vivivi o va do forty dollar la ya me va dze forty dollar ƒe game zɔzɔzɔ egɔme nye be forty dollar ya ma ya medzɔ aƒe me ge ɖe me ne kpɔ ame yiwo le azɔlia zɔ kplim la mía me nene le me ame yiwo le azɔlia ze kplim ema ega yi mía va ma alo ega yi woava ma na mi ɖe ega yi woava ma na mi ɖe eya nye ega yi le etsi eme le fi Ekpɔe ɖa ɖe, ega yi mía ame yiwo míle azɔlia zɔ míava ma ɖe eya nye ega yi me seke ɖa ɖe fi ma. Yi wò tse wòate ŋu aɖu ɖe le eŋu ne esu te. Ne wòmesu te o la, akpa ma ema. Mazi eyi me ɖu va yi ne makpɔe be anɔ opena. Ne eŋui la, ekema makɔ eya tse kɔ fia wɔe. Ekpɔe ɖe, efia be menye winner, mezɔ azɔlia o ɖe. Aleke azɔlia le? Wobe mazɔ power days woame eve le kwasiɖaa me. Ɛɛ edzɔ ale woate ŋu ana wɔ be fifti stɛp alo seven taɔsɛn stɛp alo tu taɔsɛn stɛp. Edipɛndi. Ekpɔe ɖa ɖe. Vɔ efiɛ ya mía ƒetee ele gɛmi ya me la, eyiwo xe six dɔla na mee nye ya. ete two thousand dollars mi ame yiwo mi te ŋu win game aɖe mi ame yiwo le eme nyea mi hɛ ame serious wo ya ta wo be na kɔ ten dollar kɔ de me ten dollar ma gblɔ be ne mi va yi kpɔ wo mi aƒe calculator me ne mi va yi kpɔ mi aƒe calculator me ten dollar ma

Forte that will be 120 dollars ekpɔe ɖa ɖe 120 dollars mete ŋu zɔ azɔli kpɔ le nuwo me ɖe medze gɔme kple 10 dollars lo kpɔ le nuwo me ɖe ya meva de 50 dollar le eme ekpe ɖa ɖe ayea ma lo meva de 50 dollar le eme kɔ was uh, one year subscription Na game a me wɔ one year subscription na game ya. Yi va wɔ be fifi la ɖe me le game wa me tɔ ƒo. Ekpɔe ɖa ɖe wa me tɔ ya me le ƒoƒo fifi ata fifi la yi ne le nye ƒe game ya kpɔ le 120 dollars eya ye le me yi nye 800 cedis. Aha, 10 dollars ya me kɔ je gɔme. Ya ta wa be me le game wa me tɔ ƒo. Ewo ne je gɔme fifi la la. Eh, azɔlɛ le zɔ hoho. ten dollar ya me be nakɔ de me ne nakɔ dze gɔme akpɔ ten dollar ƒe game wo ne yi ɖe search button le fi la ezi all games wɔ la eke ma wakpɔ eyi wate ŋu eyi wate ŋu axe fe age ɖe me kpɔ sixty dollar ema forty dollar eya sugbɔ wu le fi eh, ten dollar nye ame le wofia fifla ekpe ɖa ɖe ta heme ge ɖe eyi mekɔ dze gɔme nyea vovovowo le everyday kple tɔ eye aƒetɛ PayPal zɔ azɔli ne nakɔ kpɔ ga How Agbenu ke Edem Works and Get Money Out of It eya nye mɛmɛkɔ le wofia. He mele azɔlia zɔ la nye ƒe ga ten dollar ɖe bu le eme kpɔ. Wònye ten dollar game ya me ƒo ale be wòbu le eme. Sigbe ke ne wònye be woƒe forty dollar le dzodzo la

Nɛ le aƒe ma toa ŋtsi na wò be wotɔ tsɔ woƒe fon ne nakɔ nɔ azɔlia zɔ. Egɔme nye be fon ya ɖe etɔ boŋ to ŋkpe ye ɖe ame ŋu. PayPal ƒe ga ɖe woe ma. It is in the man, it is in the account. Nye me le zã o. Ahan. Ele account me ega le dzɔdzɔ le. Me ga le dzɔ ɖe dzi. Egɔme nye be me ga le azɔlia zɔ. Ne me fɔ gbe sia gbe me zɔ azɔli. Ekpɔe ɖa ɖe ne me fɔ gbe sia gbe me zɔ azɔli ta Eh, enu sue ame be ma kɔ fia ame ma agbenu ke the way I'm working and getting being paid. In other words, I'm getting paid for working, which automatically I am doing it already. Me le wɔ xoxo. Aha. Eya nye ma ne fɔ gbe sia gbe zɔ azɔli, ne fɔ gbe sia gbe zɔ azɔli. Ta ne ekpɔ game eme la mi ame yo mi le game wo ƒoe ma. Kpɔe la ɖe. Azɔli koe zɔ azɔli. ne nakpɔ kɔba le eme. Gbee gbɔ mèto ŋu zɔ azɔlia o la, ekema ee wò ga atsi eme. Menye be gbe sia gbe wòazɔ, wona wò ŋkeke ɖeka ne nàkɔ di ɖe eme. Èkpɔe ɖa ɖe, wona wò ŋkeke ɖeka be nàkɔ di ɖe eme. Game ɖewo le abe nyiwo game ya mele ƒoƒo fifi la la, mage ɖe my game me ne mafia wò. Game yi mele ƒoƒo fifi la game evelia ya, ahan, wonam two days rest for free. Ekpɔe ɖa ɖe, aha, nye ƒe ŋkekea vɔ, my week is done, eya nye ma nèle kpɔkpɔ, wonam two days to stay at home without working, eva be mazɔ le kɔsiɖa me eeee ŋkeke woame nene, ŋkeke woame eve ya makɔ wɔ power days, ekema makɔ ŋkeke woame etɔ̃ akɔ wɔ nye ƒe normal day working, ekpɔe ɖa ɖe, ta ya, ehe, eya koe ma, Wawa si dzi ziwo mianɔ kpɔkpɔ le mɔ dzi. It's a way of making money of course if you pay attention to it if you learn it ne edi be yeadze egɔme la yi ɖe YouTube ne nava kpɔ video sugbɔ yi le nu fia tso ŋu video sugbɔ le nu fia tso uh, step bet ŋu. Uh-huh. App yi nava zã kpli anye step bet ne wònye be midi be mava fia nu tso ŋu la mava fia eme kple megbe ƒete kple susu be miase egɔme. Ne èdi be yeanya nane tso ŋu ema, ne nàse egɔme. Ne èdi be mafia wò ale yi, edze be ne nàza app ye kple eƒe in and out. Ne miŋlɔ le kɔmɛntie te la, ekema mava afia mi kple susu be miawo tsɛ miate ŋu anɔ azɔlia zɔm. Egɔme nye be minɔ azɔlia zɔm xoxo evɔ ame ɖeke mele fe hena mi o. Aha, ok, nɔvi lɔlɔ̃wo, mebia ɖa gbe na ame sia ame míanɔ kame.